Mbo'epy, cohesión, intencionalidad comunicativa, idea principal, idea secundaria y secuencia. Mba'e raẽpa oiko? Ñamoĩ papapy ha jahecha hína ñamoĩ raẽ va'erã yvyramáta ra'ỹi, upe rire heñói ha ipahaitépe yvyramáta. Jaikuaa mba'éicha ojoapy peteĩ haipyre cohesión. Oĩva'erã ipype kuaarapo omyasakãva haipyvokuéra, umíva avei okakuaava'erã ohóvo hendápe. El texto tiene unidades semánticas, en él cada párrafo tiene una idea principal. Estas también van desarrollándose progresivamente, techapyrã, ka'avo ra'ỹi ho'a yvýpe, peteĩ. Heñói pe ka'avo mokõi. Pe ka'avo okakuaa ha oiko ichugui yvyra kakuaáva mbohapy. Ay! Amoñe'ẽ komoñe'ẽrã amombe'usemi ndéve. Yma che michĩme, che rogayguakuéra, che rupi, che mokunu'ũ, che guerochichĩ, ndegue ndeguépe akakuaa, aguata, añe'ẽ, añembosarái. Poteĩ ary guive aha mbo'ehaópe, heta che irũ, mitãkuimba'e ha mitãkuña, hetami avy'a hendivekuéra. Ahechakuaa che jehe Ndaha'eveimaha ymaguaréicha, che katu pyryve ha iñambue che rete heta mba'e umíva apytépe che remiandu. Che rete avei iñambue hyepývo ha okávo. Kóva ahechakuaave, oiméne niko añembosako'i ahávo che sy ha che rúicha aiko hag̃ua ha Akakuaapávo amoñepyrũ hag̃ua ambue tekove pyahu. Tembiaporã, aikuaa mba'épa he'ise ñe'ẽ. Ahayhu ñe'ẽ nahesakãporãiva chéve ha jahayhu, subrayo. Rogagua, kunu'ũ, guerochichĩ, ñembosarái, katupyry, remiandu ha ambue. Aheka ñe'ẽryrúpe mba'épa he'ise. Ogagua, família, kunu'ũ, karíño, mímo, guerochichĩ, adúlo, ñembosarái, juégo, katupyry, intelihénsia, kapasida, remiandu, sentimiénto, ambue, ótro. Ahesa'ỹijo porandu rupive umi ñe'ẽ, Máva che rupi yma che michĩme? Che rogayguakuéra, mba'éichapa ajeguerekómi che michĩme? Ajerupi, añemokunu'ũ ha ajeguerochichĩ. Mba'e ajapo akakuaave rire? Aha mbo'ehaópe. Mba'e ahechakuaa chejehe? Ndaha'eiveimaha ymaguaréicha. Ahai ñe'ẽjoaju ko'ã ñe'ẽ ndive. Ha ahai, che ogagua chemokunu'ũ ha cheguerochichĩ. Tani ikatupyry. Ambue remiandu ohasa chehegui. Ñe'ẽnguéra atýgui anohẽ ñe'ẽ oho porãvéva ñe'ẽ joapýre. A. Che mitãme che sy ha che ru chemokunu'ũ. A. Ahechakuaa che jehe che katupyryha. Che chemichĩme ogaygua che mokunu'ũmi. E mbo'ehaópe noñemboarandu che irũnguéra ndive. Amoĩmba ha'epyvo ko'ã ñe'ẽme. Chemichĩme heta añemokunu'ũ ha añembosarái. Upéi che tuichavévo añembokatupyry che irũnguéra ambue ndive. Ahai peteĩ haipyvo aipurúvo añe'ẽ ha ahai. Che ogaygua chemokunu'ũ ha che tuicha rire añembokatupyry. Seis amoĩmba ñe'ẽjoajúpe umi ñe'ẽjoapy. Che michĩ vaekue ha ko'ág̃aramo g̃uarã che tuicha. Jasypateĩ meve añembokatupyrýta. Ahechakuaa chejehe akakuaamaha ahávo. Che irũnguéra ha'e, kuña ha kuimba'e. Siete, ahai ñe'ẽ joaju ko'ã ñe'ẽ joapy ndive. Aguereko tekove pyahu, aha mbo'ehaópe ha añembo katupyry. Ocho, aikuaa ha aipyvo kuaarapoite. Romoñe'ẽ jey moñe'ẽrã ha rombohova iporandu roikuaa hag̃ua ha epyvokuaa rapaite. Mba'e ojapómi che rogayguakuéra yma cherehe? Ogayguakuéra chemokunu'ũ mba'e oiko poteĩ arýpe, aha mbo'ehaópe. Mba'e ahechakuaa chejehe? Akakuaamaha Mba'e iñambue che rete ha che remiandu? Mba'erã añembosako'i añepyrũ hag̃ua tekove pyahu? Amoĩ mba'e ha ipyvo kuéra ko'ã kuára poyke. Ha ahai, cinco, uno, cuatro, tres, dos. Aiporavo peteĩ ha ipyvo ha ahai kuára poyke. Ha jahai. Mbegue aguata, añe'ẽ ha añembosarái. Ahai papapy umi pa'ũme ha jahai. Dos, tres, uno, cuatro, cinco.